Барыгызга да кайнар сәлам, кадерле дусларым. Мин бүген заказлар алдым. Өйдә запаслар беткән иде, шуңа күрә бик күп нәрсәне үзем өчен заказ ясарга туры килде. Яңа ел алды да булгач, үзегез аңлыйсыз инде. Бүләккә дә, үземә дә, күчтәнәчкә дә. Хәзер мин сезгә якыннан күрсәтәм, кызлар. Бу юлы шундый кызык тәлинкә алдым. Без инде аны урыслаштырып әйтсәк, био тарелка дип йөртәбез. Ул инде шундый ясалма кебек үзе, ватылмый торган тәлинкә бу. Моны инде пикникларга чыкканда да Бик әйбәт диләр инде кызлар алып караган инде. Мин инде үзем өчен алдым. Менә мин яратам шундый боткала ашарга инде. Менә алдым әле үзем өчен. Төсе дә бик ошады. Ашап карыйсы булыр әле тәмләп. Э, порошокларым беткән инде. Бу юлы менә 3 порошок алдым. Нәрсә сәйбәт Фаберликта 1000 меңгә заказ ясыйсыз икән, 20% скидка. һәрвакыт шулай бер меңнән алып заказга инде егерме процент скидка кемгә кирәк мин ссылкасын калдырам үзегез мөстәкыйль рәвештә кереп заказ ясый аласыз комментарийда булыр ссылка ә, так алга таба киттек кызлар безнең монда менә шундый сабын бу инде безнең менә шундый сыек сабын корлыган корлыган исләрен чыгарып кул юабыз алай булса алга таба безнең монда духовка юа торган моны инде бик күп тапкыр сөйләгәнем дә бар бик ошый бу безгә ләкин менә күп кеше белеп бетерми инде аны озаграк тотырга кирәк 15 минут тотырга кирәк әйме Әгәр дә алай да бетми икән, менә кайнар табаны э, юарга кирәк, менә кайнар итеп. Менә минем мәсәлән духовкада пешеп чыга да инде кайнар э, табага мин агызып җибәрәм. Ул минем оппакланып, шундый чистарынып килә. Кайнар энда, кайнарда эффекты күбрәк. Чәйникне дә шулай чистартам, кайнар чәйникне юам. Кайнаган килеш э, жуып алам тиз генә, бик әйбәт менә, эффективный дип әйтим инде. Безнең монда менә шушындый әйбәт шампунь. Бу инде чәчләрне шундый йомшарта. Моны инде бальзам белән кулланырга тәкъдим итәм сезгә алган очракта. Минем бальзамым бар, шуңа күрә мин шампуньын гына алдым бу юлы. Шулай ук менә ир затларыбыз өчен шампунь. Монысы инде бүләккә алынган. Чистящий крем универсальный. Бу инде кухняны җыештырыр өчен алдым. Шулай ук савытлар юа торган. Шулай күп итеп алам, запас калып куям. Бүләккә дә китә, күчтәнәчкә дә бирәм. Менә шундый набор. Бусы инде безнең кыш көне. Э, тән тирисләренә, мәсәлән, бит өчен, кул өчен. Шулай ук менә шундый бальзам. Без иреннәребез ярыла бит инде кыш көне үзегез беләсез. Һәм кызлар менә узган юлы безнең Фаберлик э, Фаберлик буенча очрашу булган иде. Минем каналда карап барган булсагыз, менә мин шундый э, духи снәгән идем анда. Миңа бик э, ошады. Бик ошады. Менә 4 не алдым хәтта бүләккә һәм үземә дип инде. Бик ошады. Менә әле хәзер оч, очмаганда сезгә күрсәтер өчен махсус шулай очмыйча тордым. Ачасы була. Монда помада алдык инде. Ха, помаданы да ачып күрсәтермен әле мин сезгә. Туш алдым. Без инде авылга алып кайтырга. Менә шундый әйбәт, менә бу безгә щеткалар ошады, теш чистартырга. Шундый әйбәт алар, кызлар. Менә кибетнекедән аерылып тора инде. Алып карасагыз, үзегез дә шок катырсыз. Шулай ук алдым менә шушындый ванна юа торган бик ошый безгә моны туалет юырга да файдаланып була кызлар менә мин туалет өчен дә кулланам аппак итә инде унитазларны бернинди средстволар да кирәкми ләкин шулай да инде туалет өчен безнең аерым монысын да алам мин мин күбрәк менә бу средствоны кулайрак күрәм ул аппак итә ялтырата бик ошый миңа менә раковиналарны жуганда менә шушындый средство алыгыз кызлар Шулай ук менә бу э, концентрированный мощь средствобыз бар әле тагын безнең. Әле монысын алган юк, ишен әйтәм, менә бусын беренче тапкыр кулланырга дип уйлап утырам үзем. Э, шулай ук менә идәннәр юганда, гомумән бу э, универсальный инде биосредство безнең. Идән юганда да, стена юганда, мунча юганда бик кирәкле средствобыз. Менә кызлар помаданы ачтым. Менә шундый ачык, розовый дип әйтимме соң инде, бик шундый ачык төстә. Э, мин яратам шундый майландырып тора торган помадаларны, теге матовыйлар миңа ашап бетми. Миңа менә шундыйлар ошый. Бик матур төсе. У менә бу серия бик әйбәт серия. Магнит шикелле ябыла әле ул шундый теге җайлы. Рәхәтләнеп кулланам инде мин менә бу сериянең инде әллә ничәнче помадсын алгандыр. Менә шулай ябыла да куя. Бик матур. Менә шундый матур каталоглар килә безнең. Киләсе каталог безнең 9 январьдан башлана. Һәм безнең бик күп яңа новинкалар, яңа товарлар барлыкка килә. Шуңа күрә кызлар, кемнең языласы килә Фаберликка, мин комментарида ссылкамны калдырам. Шундый күп скидкалар бездә, өй товарлары, үзегез өчен гомумән Бүләкләр алыр өчен менә дигән ташламалар монда шундый күп төрледән төрле товарлар барлыкка килгән. Менә балалар өчен бик күп әйбер бездә. Шулай кием салым да бар. Бик күп төрле шундый ассортимент. Комментариядә ссылкамны калдырам, рәхәтләнеп кереп үзегез мөстәкыйль рәвештә заказ ясый аласыз. Безнең приложениебез бар. Приложениене скачать итәргә кирәк, Фоберлик 2.0 дип атала ул. Һәм шунда корзинага җыясыз да җибәрәсез. 2-3 көн эчендә ул сезгә килеп тә җитә. Бик кулай бәядән рәхәтләнеп үзегез өчен заказ ясый аласыз. Менә нәрсә генә юк, кызлар. Ә инде яңа язылган кешеләр өчен менә шундый бүләкләр булачак. Үземнең телефон номерымны да калдырам. Миңа да яза аласыз, кызлар, сорауларыгыз булса. Үзем дә яздыра алам сезне. Менә бүгенгә шулар. Шундый матур заказлар.